Урамда кыш белән яз тарткалаша. Бу көннәрдә буран котыруына карамастан күңелдә яз, сыерчык, март борыннары, тиздән Нәүрүз. Бу табигатьтә чын-чынлап яз башланган көн. Алтын балык кызларының да кәефләре шәп бүген. Аларның уе берәр концертка билет алып, ял итеп алу.
Зөхра апа, әле генә афишларны карап торган идек. Концерт белән киләсез икән. 55 яшьлек юбилеегызга да су буендагы учакта кабызасызмы? Кызлар учакның сүнгәнен дә юганың. Э, менә 22 март көнне Сара Садыкова концертлар залында минем бик зур юбилей кичәм була. Менә мин сезнең барыгызны да шушы юбилей кичәмә чакырам. Һәм инде мин сезгә менә шушындый чакыру билетлары тапшырам. Концертта әле минем бик күп яңа җырларны ишетерсез кызлар. Э, әле аларның хәтта мин кайберләрен беренче тапкыр башкарам. Э, миңа калса Уфада менә ул җырларны мин җырладым, Казанда Халык бик яратты. Ә менә Чаллы тамашачысы ничек каршы алыр? Ансын инде үзегез әйтерсез. Ә яшь талантлы җырчылар мәсьәләсендә ничек алар булачакмы? Кайберләрен күргәнегез бар. Менә Алина Прокофьеваны күргәнегез бар бит инде. Азат Каримовны алар булачак. Монда минем яшьләр э, уйныйлар минем яшьлегемне. 5 класстан башлап Монда минем яшьлегемне яшь җырчылар башкара. Ул гаҗәп талантлы яшьләр, э, шуңа күрә дәген Э, бу кызларны тыңларга кирәк бу кызларны ишетергә кирәк кызлар мин шул хәтле ашыгам без бит монда эш белән генә сарманга кайтышлый гына кергән идек шуңа күрә инде мин сезнең тагын бер кат барыгызны да концертка көтәм онытмагыз 22 март менә шу сара садыкова э, залында булачак э, без инде китәбез мин китәм саулашам сезнең белән хушыгыз

Машинада йөргәндә дә салмыйм мин аны. Әле булды хәлләр, кызлар, сезгә сөйлисем бар. Машинамны бәрделәр. Страховка артыннан йөрүем.

Алло, исәнме Рөстәм Инекеш? О, сәлам Илсия. Кара әле сиңа җиткерәсе бер яңалыгым бар бит минем. Бер көнне машинамны бәрделәр, әйме? Менә хәзер минем кулда ГИБДД нәтиҗәсе дә, иминият кәгазе дә бар. Хәзер бик яхшы гына оценщикка күрсәтәсем килә. Град оценкага телеграмма да җибәргән идем. Ниндиерәк егетләр икән алар? Шәп егетләр шундый. Бу өлкәдә күптән эшлиләр инде. Кайда син? Хәзер килеп җитәм.

компанияләр бик яхшы һәм әлбәттә алар булышырга тиеш. Хак куючы эшчәнлеге дөньяда иң күп акча кертеме китерүче өлкәләрдән санала. Рейтинг буенча 7 нче урынны алып тора. Россиядә хак куючы һөнәре Бөек Екатерина вакытында ук барлыкка килгән. 1893 елда император Александр III беренче тапкыр хак бәя буенча законга кул куя. Революциядән соң хосусый милек гамәлдән чыгу сәбәпле Бу һөнәр вәкилләре юкка чыга, ә яңадан торгызылуы безнең көннәргә 93 нче елларга туры килә, чөнки сату-алу эшләре киң җәелә башлый. Ә сезнең фирма тагын нинди юнәлешләр буенча эшли? Основное наше направление это оценка ущерба после ДТП. Күпчелек машина юл транспорт халәкәтендә алган зыян. Шулай ук күчемсез милек, җир участокларына мал-мөлкәт бүлү, фатирлы су басу очракларында хак бәя куябыз. Бу һөнәргә каян өйрәндегез? Чөнки сез матур һәм ышандырырлык иттереп аңлата беләсез. У меня уже было за- высшее образование, то есть я просто прошел курс переподготовки на оценщика. Минем башка югары белемем бар иде инде. Монда Чаллыда хак бәя кую һөнәре буенча өстәмә курслар да укыдым. Хак бәяләүче төгәл, җитез эшләргә, психологик яктан тотрыклы һәм һәрвакыт ярдәм итәргә әзер торырга тиеш. В вашем случае оценка ст- будет стоить одну тысячу рублей.

Рәсемнәр ясаучы егет, аның күңеле дә, эчке дөньясы да бик матур.
Сәлам, Ленар! Туган көнең белән! Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Карале, Лениза, за дустым Ренат миңа нинди картина бүләк итте. Шәпме? Ә телисеңме, мин Ренат белән сине таныштырам. Телефон номерын бирим ме? О, әйдә, язып алам. Тормыш дигәнең адәм баласын төрле яклап сыный икән ул. Язмышлардан узмыш юк дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Кеше үз башына кайгы хәсрәт төшкәч, чарасызлыктан нишләргә белми калган чакларда әйткәндер бу сүзләрне. Нинди генә кайгы хәсрәт килсә дә, кешелеклелеген югалтмаган, мәрхәмәтлелеген саклый белгән гаиләләр бар әле арабызда. Мусиннар шундыйлардан. Ринат тумыштан гарип булса да, өмет йолдызын сүндермичә яши бирә. Тормыштан ям, эшләгән эшеннән тәм таба ул. Башкаларга матурлык бүләк итә. Авызы белән рәсем ясый. Нахал Ринатка була 30 яшь 3 апрельдә. Рисованием тотынды шигырьгә, да? 10 яшендә.

У нас подъемником булса иде безгә, самое главное, арба белән менгезергә бик авыр бит арбасыз балаларны. Әйтегез әле, менә Ринатның холкы ничегрәк, характеры? Безнең Ринат юморлы, максатчан. Ә ни өчен нәкъ менә пейзажны гына сайладың син әйтәле?
Пейзаж ясарга яратам, чөнки портретлар ясавы бик авыр. Синең хыялың бармы?
Нинди хыял? Бар, хыялым аякка басу. Төшләремдә дә күрәм үз аякларым белән йөргәнне. Абый белән бергәләп балкон тышлаганнарын да еш кына төшкә керә. Синең яраткан җырчың бармы? Бар.
Эне. Хәния Фәрхи, аның концертында да булганым бар әле. Ринатның яшьләргә әйтер сүзе сәламәт яшәү рәвеше алып барсыннар иде. Ул үзе дә заман белән бергә атлый, компьютерны, интернетны үзләштерә, үзе телефоннан смслар да яза белә. Бүгенге көндә Ринат Мусинның күп кенә рәсемнәре күргәзмәдә урын алган. Сатып алучылар да юк түгел, бүләк итәргә дә ярата. Аның белән очрашудан соң шундый нәтиҗәгә килдем. Язмыш Ринатның тез астына китереп сукса да, ул егылмас өчен аның якасына ябышкан.
Кызлар, гомергә картиналар яраттым. Беләсегез килсә, мин әле алардан коллекция дә җыям. Сезнең яшьләрнең шул инде, яратмаган әйберегез юк. Безнең ахрысы Гөлия генә эшкә чумган. Куй әле шул телефоныңны. Кызлар, Татарстанның атказанган артисткасы Гөлфия Фәйзрахманова шалтыраткан, аның юбилее иде. А-а-а. Чаллы татар дәүләт драма театры артисткасы Гөлфия Фәйзрахманованың юбилее. Менә мин дә балык йолдызлыгында туган Гөлфия ханымны котларга дип барам. Дөрес, сәхнә кешесен чәчкә белән генә шаккатырып булмас, тик шулай да,

Ә менә карьерасын Минзәлә театрында күзлекле малай роле белән башлап җибәрүе көтелмәгән яңалык булды. Гөлфия ханым Чаллы тамашачысына менә инде 20 еллап әбиләр ролен башкаручы артист буларак билгеле. Гөлфия ханым, сезнең һөнәр бигрәк кызыклы. Биш-ун минут эчендә грим ярдәмендә 70 яшьлеккә дә һәм 18 яшьлек кызга да әйләнә аласыз. Шулай да, менә кайсы героинягыз котлаулы грим сорый? Театрда иң күп грим кулланучы миндер, мөгаен. Иң күп әбиләрне уйнаучы мин театрда. Менә башта общий тон дибез инде, менә әбиләрне уйнаганда башта биткә шушы гримны сөртәбез. Аннан соң җыерчык ясыйбыз менә бу коричневый төстәдәге грим белән. Шуның кырыена ак грим сөртәбез. Менә шулай итеп җыерчыклы әбиләр э, гримы ясала инде. Фәнәвил Галиевның Корт спектаклендә Саҗи әби, 100 яшьлек Саҗи әби ролендә уйнадым. Сөясеңме, сөймисеңме дигән спектакльдә Фатыйма әби роле, Дон Жуан Балчыклыда Ташбикә, анда да әби роле. Туфан Миңнуллинның Саташу спектаклендә Мөслимә роле, ансы да әби. Хәзер менә Равил Сабырның Сигезле биюендә Нурлыбаян әби. гел әбиләр арасында үстем. Күршедә һәрбер йортта әбиләр иде. Алар белән аралашып, Үскәнгәдер, мин аларның холык-фигыле дә ничектер һаман һәрберсе күз алдында, аларның йөреше дә, сөйләшүләре дә. Менә бу фотода Әминә әби, мәрхүмә инде ул, бер спектакльне дә калдырмыйча карап барды ул әби. Туфан Миңнуллинның Саташу спектакленә хәтта үзенең күлмәген бүләк итте, минем күлмәгемне киеп уйна дип. Ә спектакльдән соң битегезне ничек тәрбиялисез? Балалар сабыны белән юам битне, аннан соң Дегтярный сабын белән. Гөлфия ханым Бибинур нәфис фильмында да төшәргә өлгергән. Гомумән, ул һәрвакыт эзләнүдә. Үзен төрле бәйгеләрдә дә сынап карарга ярата. Күкрәк какма, юк барданың белән, Тормыш кырыс, дөнья куласа, Мактанмала, шапрынма, мин дип, Әйләнә дә дөнья, бер баса. Охо, шәп әйтелгән. Кем язган? Бу минем үзем язган шигырь. Артист бит инде ул психолог та булырга тиеш, ул педагог та булырга тиеш, ул җырчы да булырга тиеш, ул шагыйрә дә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Җитәр инде тургаем моңаема.

Вокал укытучысы әйтүенчә, драма артисткасы булудан тыш Гөлфия ханымга җырлау сәләте дә бирелгән. Аңа курыкмыйча, музыкаль, җырлы рольләр дә бирергә була. Хәтерлим әле, мәктәптә укыганда без беренче театрны куйган идек. Дөрес, килештереп тә бетерә алмаганбыздыр инде, шулай да сәхнә миңа бик-бик шаган иде. Мин 7 ел 48 нче мәктәптә театр түгәрәге алып бардым. 48 нче мәктәп укучылары белән эшләдем. Әгәр дә теләсәгез, мин сезне дә өйрәтә алам.
Тимур Барыевның кайда йөргәнлеген белмисезме? Ә? Ә.
Кайсы Тимур Бариевны әйтәсез? Беренче номерлы Тимур Бариевнымы? Икенче номерлы Тимур Барыевнымы, ә? Ярый.
Яхшы, барып килим әле мин Хикмәтуллин урамына. Авыр булмасмы соң? Булмас.
Биредә генә бит ул, күрше урамда гына. Тамашачының күзенә карамагыз. Чиксезлеккә карагыз, еракка. Дәрес өчен Гөлфия ханым үзе иҗат иткән шигырен алды. Бәлзәмнәр дә алай татлы булмас. Бәлзәмнәр дә алай татлы булмас. Ширбәтләр дә эреп югалыр. Ә ягымлы җылы карашларың. Күңел түрләренә юл алыр. Гөлфия ханым, ә шулай да менә урамда автограф сораучылар да юк түгелдер бит? Низкий поклон вам, дип әйтүчеләр бар. Бүген үзегезне менә ничә яшьлек итеп хис итәсез? Мин, мәсәлән, сезгә илгене бирмәс идем.